Mae'n yr Emrys, croeso plwyf nos. Reit, iawn. Reit, newn ni ddechrau, edrych nôl ar rai o'r canlyniadau ddoe, newn ni symud hwn. Um, Birmingham yn curo Wigan. Cer, cer di drwy fe nhw. Wel, Birmingham eto yn chwarae pel droed echlydus o hyll a rhywsut yn cael y canlyniadau yma, dal fod yn wythfed. Dwy gem fawr tua'r gwylod wedyn, buddugoliaeth dda i Bolton, symud i'ch ben Wolves tua'r gwylod. Portsmouth yn ennill o'r diwedd, ond rhy chydig rhy hwyr iddyn nhw. Maen nhw yn ddilor gwynyddwyr. Ond Arwyddocâd y gem yna, ma' nhw'n tynnu Burnley lawr efo nhw 'wan, mae'n edrych fel bod Burnley ar y ffordd, 'swn i'n ddeud hefyd. Reit. O na, dwy gem dwytha 'na, yy so ni'n gallu bod yn falch trwp nawn yn sôn amdanyn nhw. Yym, yr holl sôn am y diffyg ysgwydd llaw yn y gem gynta rhwng Chelsea a Man City wrth gwrs, er bod hi'n fuddugoliaeth wych i Man City hefyd. Yym, ac wrth gwrs, yym, Craig Bellamy, fel mae o bob tro ar y petha 'ma, yn ei chanol hi, wedi cael ryw air bach blin efo John Terry cyn dechra, wedi deud wrth y wasg be yn union oedd o'n feddwl o John Terry ar ôl y gem, a hefyd 'di sgorio dwy yn ystod y gem wrth gwrs. Yym. Gem arall, buddugoliaeth bwysig iawn i Arsenal ond y stori fawr yn hwnna yn anffodus yr yr anaf rili gwael yym Aaron Ramsey 'di ga'l wrth gwrs, 'di torri goes mewn dau le yym tacl gin yy Ryan Shawcroft yym a jyst wel mae o'n mynd allan bendant am flwyddyn ma' nw'n me'wl, ma' 'di ca'l yr operation bora 'ma yym a ma' Arsenal ma' nw'n deud bod o 'di gwella rywfaint ond 'dyn nw'm yn deud faint ma' 'di gwella 'lly. Siom i Gymru. Wel ma'n siom anferth i Gymru 'di a yr irony mawr wrth gwrs, yy ni'n deud Shawcroft nath 'i daclo fo, yy o dan y rheola' newydd mae o'n gymwys i chwarae i Gymru, ond ar ôl y gêm ddoe, yy ar ôl fo yy sicrhau bod n- bod Cymru'n colli un o'n chwaraewyr gora' am flwyddyn, mae o hefyd wedi ca'l 'i alw i fyny i chwarae Loegr. Yym. Ie wir. Yym yr unig beth swn i yn ddeud am Ramsey reit, yym, Trin newyddion da mewn ffordd, neu yn ob- obeithiol beth bynnag. Dwy flynedd yn ôl, bron i'r diwrnod, nath Eduardo gael anaf rili gwael ar ei goes, un o chwaraewyr e- eraill Arsenal. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae o nôl yn chwarae i Arsenal yn y tîm cynta. So gobeithio, mae o'n ddigon ifanc, yy gobeithio fydd o'n ôl. Yy Pawb yn yy dymuno'n dda i Aaron Ramsey felly. Come on Rambo, come on! Mae isie wella. Reit te, a ma' raid ni sôn am y canlyniade yma yn... Oes wir.
Caerdydd amdani. Ddim yn dda iawn i Gaerdydd o gwbwl. Un buddugoliaeth mewn chwech wan. Yy. Lot o anafiadau, pethau ddim yn dda oddi ar y cae chwaith. Abertawe ar y llaw arall. Yy... Yn chwarae'n grêt.
Wel, da ni heb golli mewn deuddag gêm wan. Na. Yym, a da ni saith pwynt yn glir o Gaerdydd, fy' di falch o glywed. Ond yr unig broblem ydi, da ni wedi colli yy pedwar chwaraewr ganol cae mewn dwy gêm wan. Wel, Ferry Borden ma' pawb yn sôn amdano fo, ond wrth gwrs, da ni heb fod efo fo trwy tymor Ie. a mae o di bod allan. Nath o bara hanner awr ddo- yn pan ddath o nôl ddoe, ond ma'n sh- ma'n amlwg bod e dod nôl rhy gynnar. Yr Yr un dan ni'n mynd i golli mwya dwi'n meddwl ydi Darren Pratley. Ie. Gath o frifo ddoe, gath o gic. Yym ond mae o mynd i gario fath o sgan heddiw felly croesi bysedd. Ok, symud ymlaen i'r gêm fawr fan'na. Yy heddi, ffeinal Cwpan Carlin, tri o'r gloch. Man U yn erbyn Aston Villa. Yym, pob lwc i m- i Aston Villa. Yy Mar- Martin O'Neill yn gwneud gwaith da i Aston Villa yndi? O yndi, mae o, mae o'n, yy dwi 'di deud o blaen t'o' mae o'n reolwr Yy dim jyst bod yn reolwr ta- yn dda o ran tactegau ond mae o'n dda yn trin ei chwaraewyr hefyd o ran yy people management. Ie. Yym mae gynno fo drefn dda ar y cae, mae gynno fo, mae jyst yn chwarae pedwar pedwar dau, mae gynno fo amddiffyn cry, yym mae Aston Villa'n dda ar ciciau gosod felly mae rhaid i yy United fod yn ofalus fan'na. A mae gynddyn nhw chwaraewyr da fel dan ni'n gweld fan'na, Milner, Agbonlahor ac yym... Dunne 'fyd timod mae... Wel yn yn yr amddiffyn, James Collins yn ôl heddiw yn yr amddiffyn, Ashley Young, mae o'n foi peryg yn yy pwsio lawr yr esgyll hefyd. Felly, mae'n mynd i fod yn anodd i Man U heddiw, dwi'n meddwl. Yym, rhaid ni cofio, maen nhw wedi curo Man U. T'mo, Villa wedi curo Man U. Yym, yndi, ond, a mae hwnna yn... Mae'n ymdroi hwb iddyn nhw. A gaethon nhw gêm gyfartal yn Villa Park ychydig wythnosau yn ôl 'fyd, hwb arall iddyn nhw. Ond, mond unwaith yn y 26 gêm dwytha, yy, mae Villa wedi curo Man U. Felly, swn i'm yn darllen gormod mewn i mewn i hynny. Yy, symud ymlaen i Man U, dal mewn, yy, pa gwpanau maen nhw, yy, yr Uwch Gynghrair? Ewrop. Ag?
Ddim yr FA Cup. O na, Con wrth gwrs, ond i'r dydy. Um, cyntaf o dri neu'r unig un am y dymor, ti'n meddwl? Um, dwi lot rhy gall i ddeud, e, to i ddeud, o, ma'n i'w ddim wedi ennill yn byd. Achos, um, so, ti'n gweld yn y gyngrair, y pobl yn dweud bod nhw'n stryglo yn y gyngrair. Wel, dyn nhw ddim, maen nhw yna, reit yn ei chanol i. Chelsea'n dechrau slipio, a swn i'n syni o gwbl os United yn gallu pwysio am hwnnw, a dyn ni wedi gweld pa mor dda oedden nhw'n Ewrop. Welon ni hwn yn mynd trwy Bethan, Milan, sgorio dwy, yeah. ac uh, wel, maen nhw ar dan, so pwy o wir. Mae e ar dân, ond mae 'na foi arall sydd ar dân, own goals. Yy, mae e'n chwarae'n dda iawn i Man U, felly gobeithio bod e'n chwarae yn erbyn neu i Man U, fi ddim yn gwybod beth. Uh, ond mae e'n chwarae'n dda. Um, problemau yn yr amddiffyn fyd, ti'n dim Rio, dim... Wel, dwi'n meddwl na myth yna. Mae yna sôn trwy'r tymor bod United yn stryglo yn amddiffynol, ond yr unig dîm sydd fo record amddiffynol well na nhw yn y gyngrair ydy Villa. Yeah. Um, a twa, mae gynnu nhw bobl fatha Johnny Evans, um, yn siŵr ddod i mewn heddiw yn lle Rio Ferdinand. Um, twa, mae gynnu nhw Vidic yna. Yym, na, dwi 'mond am methu â 'ny. A tibod, er bod nhw, ocê, efo problemau amddiffynnol, ma', yym, ma' pobl yn sôn amdanyn nhw, maen nhw'n sgorio fel meision yn y pen arall. Sgôr yn glou.
Yym, ffaith arall i chdi. Ie. Yy, seithfed tro ma' United yn chwarae yn y Wembley newydd heddiw. Dyn nhw 'rioed wedi ennill yna heb bod nhw'n ennill a gicio smotyn. Pump gêm dwytha ma' nhw wedi chwarae yna i gyd yn mynd i gicio smotyn, yy, ond dwi'n meddwl na United neith ennill heddiw.
Ocê te, diolch yn fawr iawn am y tro, Melin Emrys!